Salam dostlar. Meniň adym Meret. Eger öýüňizde üçek bar bolsa, size gürrüň berjek hekaýamdan soňra ol ýere bolan garaýşyňyz üýtgäp biler. Men gorky filmlerini gaty gowy görýän. Kiçkäm hem ejem-kakam ýatandan soňra olardan gizlin golky filmlerini görýärdim. Elbetde ondan soň bolsa ýerden-ä çenli ýatyp bilmezdim. Iň köp gorkýan filmlerimiň biri hem Ruhulöý filmleridi. Hatda etaž jaýlarda ýaşaýam üçinem gynanardym. Käşgä howlulöýde ýaşasadyk. Şonda biziň öýümiz hem gorkunç wakalar bolup geçer diýip pikir ederdim. Arzuwym näçe ýyldan soň hasyl boldy we munuň biderek zatdygyna göz ýetirdim. Şu wagtky ýaşap ýören öýümize göçenimize intäk birki hepde bolupdy. Indi çyndanam arzuw etşim ýaly howlyly öýde ýaşaýardyk. Elbetde gorkunç zatlar bolar öýdüp garaşamokdym, çünki indi ruhly hekaýalaryň ýalandygyny biljek derejede ulalypdym. Ejem we kakam bir guramanyň gurnan lotereýasyndan gowy bir syýahat bileti tutdular. Lýuks bir gämi bilen on bäş gün o ýurtdan bu ýurda gezjeklerdi. Bu bilet lotereýaň iň uly sowgatdy. Aslynda ejem bilen kakam olar ýaly gymmat syýahata asla gitmezlerdi. Onda-da ilkibaşda arada galdylar. Biletleri iki kişilikdi. Men olar bilen gitjek däldim. Ejem we kakamy ynandyrmak üçin, Indi on ýedi ýaşadym. Indiki ýyl ýokary okuw jaýyna başlaýan. Ogluňyza ynanaýyň. Indi meniň ulalanymy kabul ediň, diýdim. Meni makulladylar. Şunlukda ömrümde birinji gezek uzak wagtlap öýde ýeke özüm galypdym. Öýümiz üç gatlydy. Iň ýokarda üçünji gat bar, ýagny meniň otagym. Ýokardaky şu kiçijik gapyny açaňda, üçege girýäňiz. Üçegiň nähili ýerdigini öň bilemokdym, çünki merdiwan bolmandygy sebäpli hiç çykyp görmedim. Ejem bilen kakamyň hem giden gününiň agşamydy. Olary ýolagçy etmek üçin ir bilen turupdym. Agşam naharyny iýmän ýatyp galdym. Şol sebäpden hem gijäň ýary aşykdan oýandym. Turup bir zatlar iýeýin diýip durkam üçekden sesler gelýänini eşitdim. Ýöreme sesine meňzeýärdi, ýöne intägem ukuda bolanym üçin o diýen düşünmändim. Sessizje diňledim. Hawa, çyndan hem biri ýöreýärdi. Yzyndan bir sürtülme sesi geldi. Kimdir biri bir zat çekip süýreýärdi. Tisginip gitdim. Soňra-da kiçiräk bir zynjyryň şykyrdamasyna meňzeş sesler eşidilýärdi. Düşegimden zyňlyp ylgap aşak gata düşdüm. Göý ruhly bolup bilermi? Samsyk pikir hem bolsa, ylgap barýakam aklymda diňe şol pikir bardy. Aşak düşenimden soňra ulladan dem alyp täzeden diňledim. Uzak aralykdan hiç zat eşdilenokdy. Polisiýa jeň etsemikäm diýip pikirlendim. Ýöne bu köne bir öýdi. Ýokarda ulurak bir syçan ýa-da tagtalaryň ýognama sesi hem bolup bilerdi. Polisiýalar gelende hiç zat tapmasalar, ejem hem kakam bu wakany biläýse, Hany ulalypdyň-a, ýaňmyr birinji günde öýde sesler eşidip polisiýany çagyrypsyň diýjeklerdi we elbetde maňa bolan ynamlary köýjekdi. Polisiýany çagyrmakdan boýun gaçyrdym. Emma gorkýanym üçin irdene çenli ýatmadym. Diňe ýokaryny diňläp oturdym. Bu öýde ýeke özüm on bäş güni nädip geçirerkäm? Tomus dynç alşyndan boş oturma däl, kiçiräk bir markede ýarym salkyn işleýärdim. Işim sagat dörtde gutarýardy. Öýe gelemde üçegi çykyp bir zat bolmandyrmy diýip seretmegi ýüregime düwdüm. Ýöne ol ýere nädip çykarkam? Bizde merdiwan barmyka? Bar ekeni. Garažda kiçiräk bir merdiwan tapyp bakymjak otagyma getirdim. Boýy üçege açylýan gapa ýetdi. Gapyny açdym we kellämi dadyp içerik seretdim. Üçegi ilkinji gezek görýärdim. Diýmek, ejem, kakam hem bu ýere iş çykmandyr. Hemme ýer ala-tozan bolup dugurdy. Çüňklerde uly-uly möýe kerepleri bardy. Düýp taraplary has garaňky bolany üçin görnenokdy. Telefonymyň çyrasyny açyp ol ýerlere tutdum. Bu ýerde adamyň barlygyna degişli hiç hili yşarat ýokdy. Belki-de şol wagt o diýen oýanmandym we düýşümde sesleri çyndyr öýdüpdim. Üçegi görenimden soňra ahyry ynj aldym. Indi alada etmek manysyzdy. Hatda öz-özümi ruhlandyrmak üçin gorky filmi gördüm. Film gutarandan soňra-da ukladym. Bütin gije hezil edip ýatypdyryn. Irden oýananymda aklymda diňe ertirlikde näme iýsemkäm düşünjesi bardy. Ertirki gün hem şular ýaly aladasyz geçeni üçin üçek durmuşymdan doly çykypdy. Has dogrusy men şeýle pikir etdim. Dynç günleri markede gidemokdym. Irden örän giç oýandym. Aşaky gatdaky hajathana giremde çyrasy ýanyp durdy. Belki-de öçürmek ýadyndan çykandyr diýip durkam ýalpyldap duran bir ýüzügi gördüm. Bu nirden çykdyka? Alyp seretdim. Gaty gymmat zada meňzeýärdi. Bular ýaly gymmat ýüzügiň ejeme degişli bolmagy mümkin däldi. Birden ganymyň doganyny duýdum. Men adamdyr öýtdüm, ýogsa al gije çökde bir zenan bardymy? Men ýatyrkam ýene gelipdir we hatda bu gezek ol öýüň içine hem giripdir. Ýöne üçege ýekeje giriş meň otagymda. Meni oýandyrman biriniň ol ýerden girmegi ýa-da çykmagy mümkin däl. Muňa şol wagt kanagatlanarly jogap tapyp bilmedim. Diňe samsyklyk diýip bildim. Öýde barybir ogurlanjak zat ýokdy. Onda-da men bakymjak daş-töwerege seretdim. Hemme zat ýerbe-ýerdi. Ýa-da ýalňyşýamkam? Ýüzügi ejeme myhman gelen biri gaçyryp bilermidi? Onda-da ma, bu hajathanany bir hepde bäri men ulanýardym. Bular ýaly ullakan bir ýüzügi hökman görerdim. Entäk düşünmändim. Ýöne bu işde bir terslik bardy. Bir plan düzdüm. Emma bu meniň ýeke özümiň başarjak işim däldi. Iň ýakyn dostlarym bolan Oraz bilen Kerime jaň etdim. Örän wajyp mesele bolandygyny aýdyp, gije bizde ýatmaklaryny haýyş etdim. Dostlarym gelende bolan wakany gürrüň berdim. Kerimleriň bir garyndaşy gysylçy bolup işleýän eken, ýüzügiň suratyny alyp oňa iberdi. Ol, Elimi alyp görmesem bolanok, ýöne ýokary hilli. Bu ýüzük almazdan we seň jigiň bütin uniwersitet töleglerini ýapjak derejede gymmatly diýipdir. Omar ilki meniň bilen oýun etdi. Bu habardan soňra ol hem geň zatlaryň bolýandygyna ynandy. Gije sagadyň ep-esli gijikmesine garaşdyk. Soňra-da plany ýerine ýetirmäge başladyk. Meniň kiçijek bir ştatiwim bardy. Öňürti telefonymdan YouTube programmasyndan göni ýaýlym açdym. Soňra-da telefony ştatiwe ýerleşdirdim. Merdiwandan çykyp gapyny açdym. Üstünde telefonym bolan ştatiwi çökde goýdum. Üçekde çyra ýokdy, ýöne aýnadan syzýan aýyň şöhlesi içerini az-da bolsa görmegimize ýetjekdi. Indi bolsa ikinji plan. Her ähtimallyga garşy aşaky gata düşdük. Göni ýaýlymy meniň kompýuterymdan görmäge başladyk. Aradan bir sagatdan köpräk wagt geçdi. Gözümiz ekrandydy, ýöne hiç zat bolanokdy. Ýöne şol bir ýere seredenimiz üçin üçimiziň hem ukymyz tutupdy. Bir ýol tapmalydym. Gut oýnuny oýnasak ukudan açylarys diýip pikirlendim. Otagyma çykdym. Oýny aljak bolup durkam üçekden bir ses geldi. Demimi tutup diňledim. Ses ilkinji gijädäki ýaly dury däldi. Onda-da ol ýerde hökman bir hereketlilik bardy. Oýny taşlap başagaýlyk bilen dostlarymyň ýanyna ylgadym. Aşak düşenimde seretdim welin ikisiniň hem gözleri ýumukdy. Gön aýakda ýatyp galypdyrlar. Ýuwaşjadan Oýanyň, üçekde biri bar diýdim. Üçimiz hem birlikde ekrana seretdik. Gözlerimiz geň galyjylyk bilen ulaldy. Üçekde bir gara zat hereket edýärdi. Gapa ýakyn däldi. Gyra golaý bir ýerdedi. Omar, Bu meniň pikirimçe zenana meňzänok diýdi. Ýöne üçek gaty garaňky bolany üçin şol wagt ony saýgarmak mümkin däldi. Indi üçünji plan. Nolki polisiýa jaň etmek. Gözümizi ekrandan aýramzokdyk. Üç kişi bolanymyz sebäpli gorkamzokdyk, ýöne bu adam ýa-da zenan ýaragly bolup bilermidi? Howlyny yşarat etdim. Daşarda jaň edeliň diýdim. Şeýlelikde bir zat bolsa, bakymjak ylgap gaçyp bilerdik. Ýakynlarda polisiýa merkezi bar eken. Nolkä jaň edenimizden dört-bäş minut soňra iki sany polisiýa gelipdi. Howlyda biziň bilen ekrana seretdiler. Olar hem indi üçekde biriniň bardygyna şaýatdy. Kömek gerekmi ýa-da gerek däl diýip soraşdylar. Polisiýanyň biri kömege garaşyp durkak, elimizden sypdyryp bileris diýdi. El çyralaryny ýakdylar. Seresaplylyk bilen öýe girdiler. Bütin wakany ýutubda göni ýaýlymda tomaşa etjegimiz üçin gaty begenýärdik. Biz filmlerdäki ýaly sahna bolar öýtdük. Emma olar ýaly bolmady. Üçege çykmak üçin ulanýan merdiwany şol ýerde taşlap gaýdypdyk. Polisiýa şol ýerden çykdy. Ekranda ilki el çyrasynyň yşygyny, soňra-da polisiýanyň biriniň kellesini gördük. Içersi bütinleý ýagtylandy. Edil çüňkde bir adam gymyldaman durdy. Öňünde bir sumka bardy. Polisiýa! Polisiýa! Duran ýeriňde otur! Başyňy elleriň arasyna al diýip gygyrdy. Adam hiç zat sözlemän diýleni etdi. Onda üçekdäki adam kimdi? Has wajyby, ol ýerde näme işleýärdi? Polisiýadan algan maglumatlarymyza görä, ol adam şäheriň iň ussat ogrusy eken. Baýlaryň öýüne girýämiş we diňe göwher ogurlaýan eken. On ýyl mundan ozal biziň öýümizde Bogrynyň gyz jigisi ýaşaýan eken. Adam gyz jigisini her myhmançylyga gelende öýüň ýanyndaky agaçdan üçegi girýän eken. Diwaryň içine gizlin bir ýer ýasapdyr. Ogurlan göwherleriniň bir bölegini şol ýerde üýşürýärmiş. Geljekde bu işleri taşlamaga karar berende, üýşüren göwherlerini satyp başga bir ýurtda täze bir durmuşa başlajakmyş. Emma bir gijede ogurlyk üçin gelen bir baýyň öýünde tutulypdyr. Näçe ýyllap türmede eken? Jezasyny geçen hepde tamamlapdyr. Türmeden çykandan soň ilkinji eden işi hem üýşüren göwherlerini zyýarat etmek eken, ýagny biziň öýümiziň üçegi. Adam her gezekde üçekde az mukdarda göwher alyp, soňra-da satýan eken. Hemmesini bir gezekde sataýsa, hökman mafiýanyň habary boljak eken. Pikir edişimiz ýaly, hajathanada tapan ýüzügiň hem şol adama degişli eken. Şol gije göwherleri almana gelende meýdan etmek isläpdir. Adam şäheriň iň ussat ogrusy. Bütin durmuşyny başgalarynyň öýüne girmek bilen geçiripdir. Şol rahatlyk bilen üçekden biziň öýümize giripdir we hajatana gidip meýdan edipdir. Belki-de ýüzügi hem şonda gaçyrypdyr. Ejem bilen kakamyň keýpi gaçmasyn diýip bütin bolan wakany olar gelenden soň gürrüň berdim. Elbetde gaty geň galdylar. Asyl wakany olar ýoka geçireni üçin gaty gynandylar we asla-da meni öýde ýeke özümi taşlap gitmejeklerine and içdiler.